Kola Sip Tang Sanitation Task Force Meeting chuan bawlhhlawh sawngbawlna Solid Waste Management Centre chumi malkut a hlan an remti. Champhai MZP ten zirtirtu te leh zirlai te an dang. Thingkung tlu in Samlukhai khua Pila nun tluangi a delh hlum. Thirtu te in zavain chi bai vek ule. Chanchin thar ri lo ngaithla a ngachiartu Tabitha le Rinzuali tunah chanchin kim chang zawk in. Kola Siptang Sanitation Task Force Meeting chuan bawlhhlawh sawngbawlna Solid Waste Management Centre chumi Malkuta hlan an remti. Solid Waste Management Centre enkawlna tur hian Fund Allocation hran pa dah a ni lova, Directorate atanga Fund hmuh hmanga enkawl niin pawisa te hi a hunah dawn a nih loh thin avangin hemi atana chhawrte lawmman turah buaina awm niin tarlan a ni bawk. Policy Town Sanitation Task Force hi nimin khan DC Conference Hall ah an thu khawm a. Meeting kaihruaitu Bawrhsa Pu Robert Silen hmangaia chuan Kolasib chu khawpui chhangduang tak a nih thu leh a chhunga cheng mihring pung zel pawh buaipui tham a ni tawh tih a sawi a. Felfai leh tangkai zawk a bawlhhlawh te hi sawngbawl a tul tih sawiin mumal zawk a bawlhhlawh khawnkhawm leh a sawngbawl dan tur te chu UDNP-a department-in theihtawp chhuahin hma an lak thin thu a sawi bawk. Meeting ah hian felfai zawk a bawlhhlawh khawnkhawm dan tur leh a sawngbawlna man mipui ten an chawi tur sawi ho a ni a. A thu phung in SWMC chu mimal kut a hlan ni se tih an remti. SWMC panna kawnga electric hrui tibuai tu thing te pawh then fai ni se an ti a. Mizoram tan model Mizoram tan model solid waste management centre ah puang turin hmalak mek a nih thu tarlan a ni. Heti lai hian policy SWMC enkawlna tur hian fund allocation hran pa a dah a ni lova, Directorate atanga fund hmuh hmang a enkawl ni mah se, heng pawisa te hi a hun takah an dawn loh chang a awm a, hei hian thawktu leh bawlhhlawh thliartute lawmman tur pawh thla tin a buai phah thin niin tarlan a ni bawk. Town Sanitation Task Force hian Kolasib tui tlan tui chhe en a lo thianghlim zawk nan hma lak dan tur leh Save Tui Chhe En River campaign chungchanga hma lak zel dan tur an sawi ho nghal a, mumal zawka septic tank paihna hmun buatsaih dan an sawi ho bawk. Meeting ah hian Aizawl atangin UDNP a hotu thenkhat leh Waste Tech and Bioenergy hotu te an tel a, sorkar official te leh VCP te an tel bawk. Kolesi Writers Club chuan India Independence Day vui sawm sarih pasarihna pualin Kolesi tana ka hmathlir tih leh zalenna hlutna tih hmangin article inziahsiah Article inziahsiak a buatsaih dawn a, article hi thu Malsang hnihzanga aia tam lo tur a ni a, he intihsiakna ah hian a duh apiang tel theih a ni. Lawmman tha tak tak siam a ni dawn a, August ni sawm pakhat Sang hnih sawm hnih pali aia tlai lovah theh luh tur a ni. Nimin khan Vaireng tih kal tlangin Mizoramah Pioel chip sawm thum pahnih phurh luh a ni a, chip sawm panga hi diesel niin, a dang chip sawm pasarih hi petrol a ni thung. Supply Department check gate chhinchhiah danin diesel hi ATS leh Mizo Fed chan tur bakah Vaireng tia filling station pathum, Mizo Fed JKL leh AREM leh Bualpuia VEES filling station chan tur chip khat theuh a tel. Petrol chip sawm panga lut zingah hian ATS leh AREM vai rengte chan tur chip khat ve ve telin Mizo Fed Colasip tan XP chip khat a tel. LPG chip sawmhnih lutah Mizo Fed Colasip leh ramliana indein kawnpui chan tur a tel bawk. Champhai MZP ten zirtirtute leh zirlaite an dang. Government Champhai College zirtirtu in daihlohna hnawh khah phutna atan leh lungawi lohna lantirna atan MZP Headquarters Champhai chuan College zirlai leh zirtirtute College kal tur an dang a. Ninga thlariat sanghnih sawmhnih pali thawh tanni atang chuan zirna in leh sorkar office kal tur an dang tel tawh dawn. Champhai MZP chuan thu chhuah siamin Government Champhai College zirtirtute indaih lohna avangin August ni hnih sanghnih sawmhnih palia lungawi lohna lantirin College zirtirtu leh zirlaite class kal tur dan a ni. Sorkar thu chhuak ngaih chan a nih hnuah sorkar atanga thu lawmawm kan la hmuh loh avangin ni ngaithlariat sanghnih sawmhnih pali atangin zirna in zawng zawng leh sorkar office kai tur dan tum a ni. Bank leh OPD a huam lo vang an ti. Champhai zirna in hma a sawnna tur a nih avangin kan hma lakna te hi min thlawp a, office leh zirna in kai lo turin Champhai mipui te kan ngen a ni tiin an hnuai sub headquarters leh branch tin te an thuchhuah hi lo bawh zui theuh thurin an hriat tir. Chief Minister Pu Lalduama chuan nimin khan Donor Minister Joytiraditya Sridia a hmu a, Mizoram a mawhte a sawipui. Pulel Duama leh Jyoti Reddy tia Scindia te hian oil palm chingtu te mamawh leh pawimawh hrang hrang te an sawi dun a. Mizorama Sama Dan Centre din dan tur te leh oil palm hriak thlit fimna chungchang te pawh an sawi dun a ni. Heng bakah hian Mizoramin hmasawna tur ruahmanna a thlen tawh sa hrang hrang, hun rei tak chhung hma lak lo a awm tawh te pawh an sawi dun bawk. Puan lan tuangin Chief Minister hian New Delhi-ah Puan lan tawh angin Chief Minister hi New Delhi-ah a zin a, nimin khan Union Home Minister Pu Amit Shah pawh hmuhin Pu Amit Shah hian cyclone remal tuartute chhawmdawlna sum eng emaw zat Mizoram tan a pek Cyclone remal tuartute chhawmdawlna sum eng emaw zat Mizoram tan pek a nih tur thu a lo hrilh tawh bawk. Home Minister sawi danin cyclone remal tuartute en dik a rawn kal special team te report chu Finance lamah a lo awm a, hei hi a rang lamah a lo ngaiven Hei hi a rang lamin a lo ngaihven dawn a ni. Chief Minister hian tun hnaia sorkar laipuiin Raltlante tana sor Raltlante tana Mizoram sorkar cheng veibel chhesawm a rawn pek avangin Home Minister hi lawm thu a hrilh a. Manipur harsatna tawh thua Home Ministry leh Manipur tlang mi mipuite aiawh I TLF hruaitute chu inbe thei se tha a hriat thu a hrilh bawk.

Pu Lalchhanlian a Sam Lukhai nupui Aizawl District chu vawiin chaw hma khan huana a kalna ah thingkung tlu in a delh hlum. Thu dawn dan in Pi Lalnuntluang hi an huana feh tur in a pasal leh an tu nu nen an kal a, an unau nu Pi Lalthangi te huana peng kawi hmasa in Vaushula Baibing an zawng Vaushula Baibing an zawng lai chu thingkung ro ui pum aia lian deuh tur tlu chuan a vaw fuh a, a kawng na a tih thu a sawi a, hun eng emaw chen an enkawl hnuaah a hliam tuar lovin Pi Lalthangi te thlamah hian a boral zui a ni. Pi Lalnuntluangi ruang hi an khua panpui a ni tawh a, zaninah lu menpui niin naktuk chhunah vui a ni ang. Ram pawn lam chanchin thar i lo ngaihthlak chhunzawm ang.

June-i sawm pathum, Sanghnih sawmhnih palia ISS-a lawngchawlhna Starliner hi tirh niin, a tirah chuan kar khat chhung mission an neih hnuah khawvela kir leh tura ruahman a ni a. Mahse, spacecraft-a thruster leh helium system-a harsatna awm avangin an lo kir leh a, hei vang hian NASA hian Crew Nine mission-a thlen hmain ni sawm pakua chauh an nei ta a ni.

Programme atan thil pawimawh tak a ni bawk. Spacecraft hian hlawhtling takin ISS nen hian a dawk a, mahse a hneih deuh deuh chuan a thruster sawmhnih pariat zinga panga chu beisei loh takin a khar ta a ni. Hei bakah hian engineer te chuan Spacecraft Service Module ah Hei bakah hian engineer te chuan Spacecraft Service Module ah hian helium leak te nau panga an hmu chhuak bawk. Heng thil te avang hian Starlab Heng thil te avang hian Starliner hi him takin an an dawk a, khawvelah a kir leh thei ta lo a ni. Nasa leh Boeing engineer te chuan Starliner a harsatna awm te chu hriat chhuah leh siam that tumin theihtawpin hna an thawk a. Nasa Commercial Crew Program Manager Steve Stich chuan William leh Wilmore te kir leh hun tur chu an le ruat lo tih a sawi. Spacecraft-a thruster leh helium system te hi Khawvel boruak chhunga him taka a luh leh theih nan a pawimawh hle a, a hnathawh a that loh chuan astronaut-te himna atan hlauhawmna lian tak a thlen thei a ni. ISS-a docking port enkawl a ngaih avangin thil awm dan hi a buaithlak zual hle a, Starliner hi Crew nine mission lo awm tur awm theihna turin undock a nih a ngai a ni. August ni sawmpariat sang hnih sawmhnih pali aia hma lovah

Starliner hi a thawk thei lo a nih chuan nasa hian William leh Wilmore te hi khawvel a hruai kir leh theihna tur kawng dang a ngaihtuah a ngai mai thei a, SpaceX Dragon capsule hman theih pawh a tel. Kum tam tak chhung chu flammable protective tape, battery harsatna leh parachute system chhiat avang te hian Boeing Starliner program in harsatna an lo tawk tawh thin a, heng thil te avang hian Boeing hian sum lak luh hlauh tur dollar Dollar tluk leh ding awn point pakhat panga vel a hloh phah dawn niin an sawi. Tuna Starliner dinhmun hian program atan harsatna dang a siam belh a, engineer te chuan technical lama harsatna awmte siam that leh astronaut te him taka an lo kir leh theihna tur guarantee turin hun an hmachhawn a ni. Khati zawng kha tun tuma chanchin thar kan ngeihthlak theih te chu a ni e.